Gezani Nyiko Patrick Nkuna u velekiwe eka Xitlhelani a ri rikotsi ra N'wahlengani ntombi ya ka Baloyi na Gezani Ben Nkuna hi 18 N'wendzamhala 1969. Patrick Nkuna u kurile tanihi n'wana un'wana na un'wana laha a nga sungula tidyondzo ta yena ta masungulo eLangutani Primary School hi 1975. Ku suka kwalaho u yile eXingwezi High School laha a nga pasa kona ntangha khume. eku kuleni ka yena patrick nkuna a ri n'wana wo rhandza dyondzo mintirho ya mavoko na vuyimbeleri hi malembe ya vu-1980s patrick nkuna a rhandza ku encenyeta na ku tlanga hi vunanga bya hassan thomas chauke hw makhuvele na bya general md xirinda hikwalaho ka vusweti Patrick Nkuna u yisile tidyondzo ta yena emahlweni se a kurile eUniversity of the North leyi sweswi yi tivekaka tanihi University of Limpopo laha a nga endla kona Bachelor of Arts degree in Pharmacy. Tidyondzo leti ti n'wi tekerile nkarhi wo leha tanihi leswi a fa a tshika a ya tirha a tirha ku aka tiyindlu kwahala emankwini leswaku a ta kota ku hakela tidyondzo ta yena. mavavona mukhegulu va ni zonda va suka va ni kombisa maphorisa nkarhi wun'wana u tirhile exikolweni xa magangeni primary hi 1993 na 1994 tanihi mudyondzisi wa nkarhinyana leswaku a ta hakela tidyondzo ta yena eyunivhesiti. Patrick Nkuna u kotile ku simeka ntlawa wa Patrick Nkuna na Mavutani Band laha va nga kandziyisa album ya vona ya madyondza hi 1995 eXahumba Studios hi ku humelerisiwa hi Dr Thomas Chauke. Ntlawa wa Patrick Nkuna na Mavutani Band a ku ri Patrick Nkuna hi byakwe eka lead guitar na ku tsala tinsimu. Lettuce Chipakule eka ku tsala na ku hlavelela, John Mathonsi eka bass, Eric Nkuna eka ti-keyboards na Phillip Baloyi. Album yo sungula a yi thyiwile Phulumende naswona hi yona leyi a yi ri na risimu leri na sweswi ra ha twakalaka kahle, Munhu wa misava. hambi vo ni chanelota vo ni lumbeta mina hayi munhu wa misava leyi a nga ku hlamarisa ngopfu Album ya vumbirhi ya Patrick Nkuna, Ku Rhula, yi kandziyisiwile endzhaku ka malembe manharhu hi 1998 tanihi leswi Phulumende a ya ha tirha kahle emakete. Album ya Ku Rhula na yona yi kandziyisiwile na ku humelerisiwa hi Dr Thomas Chauke eXahumba Studios. Ku suka kwalaho, Patrick Nkuna na ntlawa wa yena wa Mavutani Band va kandziyisile albhamu ya vunharhu Huma ni ku Xaya, ya vumune ku ve Hosi Solomoni, yona yi landzeriwa hi Buku ya Vutomi. Albhamu ya vuntsevu ya Patrick Nkuna ku ve A Hi Fambi Mariyana, yona yi landzeriwa hi Madzolonga, kasi yo hetelela ku ve ya vunhungu ku nga Xenophobia. Patrick Nkuna, loyi naswona a rhandza swinene mintirho ya mavoko, a tsakela na ku hlayela ndyangu wa yena mintsheketo ya swiharhi tin'wana ta tinsimu ta ndhuma ta petri nkuna ti katsa munhu wa misava ku rhula nsati wa joni xikhombani kokwani ndzi nga humi jele chova boy na tin'wana van'wana lava nga humelerisa vunanga bya petri nkuna va katsa dr mulelwe jeff maxakeni na mabevani ku nga evens mabasa n'wana mananixikombani kondelela switayelo n'wana mananixikombani kondelela switayelo patrick nkuna u hlomisile nsati ku nga grace hlungwani hi 1990 laha va nga katekisiwa hi vana vanharhu loko a hundza emisaveni hi 5 mudyaxihi 2011 patrick nkuna u siyile nghamu ya yena grace vana va mune ku nga dyondzani nkuna loyi sweswi a endlaka lembe ro hetelela ra tidyondzo ta business management vutlhari nkuna loyi a tirhaka tanihi civil engineer nhlanhla nkuna loyi a nga social worker na glen nkuna loyi a endlaka lembe ra vumbirhi ra tidyondzo ta mining engineering eyunivhesity of johannesburg loko se a hundze emisaveni a tirha tanihi nkulukumba wa ti-pharmacist exibedhlele xa ka malamulele laha a nga tirha kona ku sukela hi lembe ra 2000 Basopani, Basopani, Basopani Magasa. Basopani, Basopani, Basopani Magasa. hambileswi u nga hundza emisaveni wa ha ri jaha ntiyela hi malembe ya 42 mintirho ya wena yi vulavurile mavutana futhi a yi funengetiwanga hi xirhundzu yi lo ndlangandla erivaleni yi voniwa hi tiko hinkwaro swi nga leswi hina tanihi munghana lonene fm hi ku xixima evurhongweni bya wena lebyo leha hi nxiximo wa post humas award wanuna la misaveni swi tikomba hi mintirho ku va wanuna la misaveni swi tikomba hi mintirho